हमरा बुते नहि एलौ नहि एलौ नहि फोने से बात केलियो नहि एलौ तऽ हम की करबो आब एते बेर भए गेलो फेर हमनो घर के कहल छी परा घर नहि ओकरा छै से कुंती में विचार करना चाहिए चाही ना तऽ नहि विचार करना चाहिए जे खबर भेले मालिक के द्वार पर से तऽ ओकरा तुरंत के तुरंत एना चाहिए एना चाहिए लेकिन अखनी तक नहि एलौ नहि एलौ बाबू रे

तोहर जे छै से एही में तू तू ही बैठल ले पा हाँ हम बैठा दी धौ तो ओहिना हम नीचे में बड़ा तोरा ला एकटा ओहि पर हम नहीं बैठब अखनी खाना खा के एबे केलू ना दियो ऊपर आ दियो उ की कहै छै जे बाप कतऽ गेल छौ बाप नहीं छे कका नहि छौ उ गेले उ समझिया हमरे नहि तोरर के गाम घर कमबै के नहि छौ तऽ कथी लए कमबै छी बैठा में हमरा तऽ से फिकर लगैया की भेला से कहबह तब ने हम बुझबै तू तऽ बुझै छी जे भोरमे खबर देलकौ तोरा भैंस मरि गेलै भोरे हाँ यल दा छोड़ा तो छोटका छोड़ा इयल हो ने ओकरा कहलिए से नहीं कहल कर तऽ बाप कह जे तू नहि पठा देलही ने तू दुनू बाप उतरे घरमे तोरा जाना ने चाही खैनी हैं खैनी खा सके का ना ना, तोरा और हाथ से केना खाब रे

हैं की फेंक देना छै भैंस फेंक पड़तो न रे ओ तोरा की बुझ पड़े छै काका आब ये तो यहाँ कहे छ भाषण पुरना करै छै। जमाना वाला बात ये तू ध्याना छ हम चमार छियै तऽ की करै छियै तू है हमर खेती छियै खेती छियौ चमार ने? आँखि नहि छै मुँह नहि छै हाथ नहि छै ओकरा बुद्धि नहि छै दिमाग नहि छै ए कतऽ के बुद्धि नहि कथी के पकड़तै। बुद्धि कतऽ पढ़ल छ बेटा तोहर आरो एम बी बी एस करै छै तऽ एम बी बी एस तऽ हमे कतऽसँ पढ़ि गेल जे तोहर बेटासँ तीन देश अलगसँ पढ़ि गेल अरे तू पढ़ लिख तय महसँ हमरा मतलब नहि लेकिन हम चमारके चमारे छी लेकिन जे तोहर काम छौ से ने करबही कोन काम छियै हम गाम घर कमे नहि एहन बात भाषा नहि बाजऽ कका। हाथ ओने राख हाथ हाथ ओने राख न रे हाथो जाइ छै तोरा से तऽ तू छुबै छ हम एहि कुर्सी पर बैठल छी तऽ तू नहि बैठब हमर ब्राह्मण छै से ने ब्राह्मण छै बुझि गेलियै अपने ब्राह्मण छी लेकिन देखियौ सब चीज कर्तव्य से होइ छै हमर बाप पुरखा फेंकलकै ओहि सबके बुद्धि ज्ञान नहि रहै हमरा सबके पढ़ल लिखल आदमी एकटा हिसाब कए लेतै जे एहन लत्ता कपड़ामे हमर परिवार छै हम छियै कतऽ तोहर धिया पुता एकटा गाजा पी कऽ रहै छै भूत आ एकटा दारू पी कऽ रहै छै फलैट आखिर में गाजा दारू पिए वाला बात हम नहीं करे ले छु तोहर जे काम छु से कर कोन हमर उ काम सब नहीं नहीं छिया करे छै। बुझला हमर काम पर चल जबा त तोरा अखनिए खड़े खड़ी 5000 जु- जुर्माना ओते बात हम नहीं बुझे आ छिए दू बरस जेल के कैद अखनी भेट जाता हमरा नियम पर से चलबा बात त। नहीं बुझे छिए रे तोरो रे के फायदा लेल हम सोचे छिए गाम के मलर मुखिया की करे छै? तोरे के फायदा लेल हम सोच रहल छी हमरा फायदा लेल सोचे जा आरो माल मोरले हमर तू फेकबी दुई हजार टका हेतौ तोरा नहीं दे केना छै ने? ओ टका के लोभ याव नहीं न टका जे लेलकै बापुर खा लेलकै आब दुनिया कतऽ से कतऽ गेलै तू अपना माल पोसला तू दूध गाड़ि कऽ खेला तू आ ओकरा मरे वखत में फे मरि गेलै तऽ फेंक दै चमार सबके काम बांटल छै ने भाय कोन काम बांटल छै तोहर जे नहीं काम कर- छौ तू कर ओहिठिना लिखल हमर छै हम- काम छै पंडिते के ने पंडिते कर ओहिठिना लिखल छै हमरा माल फेंकतै नहीं लिखल तोहर बाप दादा क्या आयल छौ रे र- बाप दादा कु- नहि रहै बुद्धि ओहि टाइम मे जमाना मे नहि रहै बुद्धि ज्ञान नहि रहै स्कूल तोरा बड़ बुद्धि भेलो तोरा बड़ बुझ भेल रे करै छी रे घोमा के बेटा तू हमरा मुंह में जवाब दे छी तू हमरा मुंह में जवाब तोरा एते पढ़ल लिखल तू शुकर कर काका भगवान से ये जवाब बेटा दे लेना तो हाथ में जवाब दे हथकड़ी छी। लगवा देती हम रे तोहर बाप आब से ओते से प्रणाम करे त आबे छै। हाथ में हथकड़ी लगवे के छौ तोरा प्रणाम करे तोरो के एते बुझल लगल हम तीमा मनुष्य के इज्जत करेला खा मानव तमू छ मानव हमू छिए अरे महीना बारी क्या देना तू तोहर बाप के महीना बारी कर कि साल बारी कर वो सब मतलब नहीं छै जे क्या दल का क्या दल का हमरा आर कह न कनिया कह न तो हम कह न नहीं करबै नहीं करै छै काम सब कनिया हमर कम पढ़ल छ बीएड पास करा कनिया छिए हमर अरे बीएड के न छो एमएड के न छो तो घर में न छो सब बात जाने छै कोन काम मनुष्य के छिए कोन काम शैतान के छिए दूध खाओ मनुष्य आ मरला फेंकै राम तोरा के नहीं करबी हमरा आर का

तोहर काम हाँ नीच जाइत कहीं का नीच जाइत जाइत है नीच आ छोट जे है छै बुद्धि से है छै नीच जाइत- कर्तव्य से है छै हम हैं? कर्तव्य नीक करबै तऽ अपने नीक भए जेबै सरर कर रह तोहर माल फेकै छ ताहि दुआरे तू हमरा कहै छ नीच जाय नहीं तू फेंक चमार नहीं- नहीं नहीं फेकबह तोहर माल तू हमरा आबि कऽ करह की करै छ नहीं फेकबी तू। एना मना करबह तऽ दू साल जे जेलमे चक्की पीसेबह हम

जाना हमर दादा बेहा छिए हम्म, केहन केहन हरदी। गेलै आ बिन मोछ वाला एलै देख लेबै जे हेतै। एना ओना देब तऽ निवेदन दए देबै हाँ एकरा चक्की नहि जाबऽ नहि पिसेबै ताबे कल्याण बाबुओ नहि के बंद कर दियो जाय छै कह दे छै त मालिक मालिक कह दे छै फेंका से दे बाप छै। आब हम जवान भेलियै तऽ हमर बाप हमरा जुतिमे चलतै कि ओ अपना जुतिमे चलतै हाँ। बाप हमे नहि बुझै छियै बैठू